Tunai kan mega base kha storage ka lo siam vel mek a, amaherawh chu tilaiah hianin inkalpawhna hi rocket hman reng a ngai vang khanin thil lam duh leh mamawh vel kan neih khan thlawh phei kha a ngai thin a, rocket kha hack a nih chu. Rocket hi hman reng ngai lo hianin nether portal atangin a kal thei a, nether portal a kan kal hi awmzia chuanin kan sawi fiah hlawk nge, hei hi overworld a nia, kan awmna hi overworld a nia. Nether chhunga block khat hianin overworld ah hianin block pariat a tluk a, awmzia chu nether chhungah khan block pakhat i kal chuanin overworld ah hianin block pariat i kal tihna a ni. Chuvang chuan Overworld-a rocket hmanga thlawh thlawh ai chuanin Nether chhunga kal mai kha finthlak ber a ni. Porter ka lo siam a, Porter hi tihin kan siam anga kan ti alh anga mahsengin kan la lut hrih lo ang, kan duhna tak han Nether Porter kha a lo awm lo thei a, chuvang chuan kan lut hrih lo anga kan luh hmain kan tih tur chu F three kan en anga heta laia sir lampang hi lo en ila Targeted Block hi kan lo en anga Heti laiin kan hmuh dan chuanin minus one six seven two leh one six two two a ni a. A hma kan sawi tawh ang khanin nether a one block hi over world a eight block nen a intluk kan tih tawh vang khanin one six seven two leh one six two two hi a hran pah ve ve in pariatin kan divide ve leh thung ang. Awmzia chuanin one six seven two one six two two hi over world a ni a. Ladder chhungah chuanin pariata kan divide khanin minus two zero nine leh two zero two a ni tihna a ni a. Chumi hma chuanin bedrock tih chhiat dangah ka lo sawi nghal bawk ang a, bedrock tih chhe tur chuan heng ho hi kan mamawh a, TNT, piston, lever, trapdoor leh ladder a nia. Tah hian eye of ender leh obsidian pahnih kan mamawh a. Chu chu kan starter house ahan kan la ang a, kan starter house ah kan kal leh lawk ang a. Tah hian lava pool a awm em aw, lava pool a awm chuanin obsidian kan la nghal thei a. Hetinah hian ender eye hi sawm paruk ka nei a. Pariat hi ka lang a. An obsidian siam sa ka nem aw. Nei lo a. Pahnih a. Tok chiah. Engawi bedrock ti chhian nana kan hman tur chu a nia heng bak hi a ngai lo va. Bedrock kan ti chhiang a chuan bedrock chungah khan portal kan siam ang. Minus one two three one zero nine. Minus one two three one zero nine. Minus one two three one zero nine an hre thei tur a ngai ang a. Hemi kan portal hi kan ti chheng a. Kan tih chhin chhan chu chungah han portal kan siam dawn a ni. Chuanin kan hriat leh tur pakhat chu bedrock hnaih thei ber angah khan ka han kal dawn a, tunah hianin one twenty seven block-ah kan kal ang a, one twenty seven block hnuah kha chuanin bedrock kha a zo tawh a, one twenty seven khan a hnung ber a ni a, Y level hi kan en ang a. one ten a nia one twenty seven a kan kal dawn a ni tunah hian aw hei try awm e khi kan en leh anga hetlai hian one twenty seven chu nia khi khi kan tih tur chu khat ni thum nge ten kan danga chuanin hetlai hi kan glitch na tur chu ni ender pearl khai danga chuan a top berah hian ten e kal chho char char anga tilai a inzawmna laiah hianin Kan inhmeh dang a, i lo awm mai dawn a ni. Tikhan ka awmna hi bedrock a ni a, heihin a dar chung kha a ni a, kan hrilh tur chu bedrock ah hian engmah naupan spawn thei lo a, chuvang chuanin portal siam nan te khan a tangkai em em a, portal kan siam dawn a ni. Amaherawh chu kan portal awmna kha khawilai tak nge kan hre tawh lo va, umm hei hi niin ka hria. Ka ka ka chhohna lai tak one twenty seven block ka tihna china ka sawi lai tak kha kha kha kan tih chhiat tur taka chu a ni a. Aw video ke an let leh lawk ang a. kan ka rawn let leh vat ang aw ka lo let let a kan en let zui a minus 116 leh engzang leh kha thei hi leh man minus 116 leh 105 ani emi block hi ni kan ti che tur bedrock kan ti che nga langa bedrock ti che tur chuan kan mamawh chu heng ho hi nia kan tia han pahnih kan danga Chuanin lever kan nei em? Hm. Lever kha tah hian pakhat kan dang a. Chuan chuan chuan chuan line TNT pahnih kan dang a. Trapdoor. Where is? Hi trapdoor a ni a. Trapdoor hi kan dang a. chuanin piston kan tih chhiatna lai tur takah khan piston hi tian kan dang a kan hriat tura pawimawh chu tianti te pawh pahnih hi kan mamawh chu ni mai a mahse angin pahnih chauh hian kha a tih chi lo a a chhan chu vawi khatin ah hian kan ti fuh lo mai thei a chuvan chuan pahnih emaw pathum vel kha khian an kha pawi lo ni kan tih chhiat tur chu tilai hemi hnuai mi hi ni a lever hi kan kan click anga chuan trap door hnuai hian kan awm anga chuanin he tilai obsidian sir te hi kan click char char anga chuanin tilai hnuai kha lo chhe mai dawn a ni dik lo in ka hria aw la dik thei lo um kan ti tha leng kan ti leh chin anga lever khu eh, tilai mor te hi tlik thei lo a khu tilai te khu zu tlik tur nia
dik thei lo kan ti tha leng

Minus one two three one zero nine rawn hre thei tur a ngai ang aw. One two three one zero nine um. Tunah hianin kan portal kan siam ang. Chuanin hei kan hal nghal anga hei kan hal hianin starter house a portal kha a link a kan lut hrilo anga heta kan lut chuanin kan starter house a ani tina ani. Chuanin kan mega base a kan nether portal kha kan link anga minus two zero nine two zero two a hian kan kal dawn ni. Um. Tunah hi ni e. Hei kan en anga tunah hi ni a. kan en anga minus two zero nine two zero two nia tah hian portal kan siam leh ang hei hian kan mega base kha a pawng a chuanin kan starter house kha sawt lamah chuan a awm a thlawk phei lawk ang a sawi te kha kan thlawk tawh mai dawn a ni Ole kha kha bedrock tih chiat dan leh nether portal sawn dan a nia kan link kual dan vel kha nia hei ka mega base portal kha nia kan mega base ah kan lut anga mega base nen kha in link tur a ngai la Umm, nihain kan mega base nihain lo in link ta mai ni. Umm. Khati zawng kha tuna tutorial kan tih theih te chu ni e. Nice.